Барыгызны да сәламлим. Мин һәрвакытта Ача Усинның заказларым белән сезнең янга чыгарга булдым. Алдым шундый шәп заказлар, кызлар. Менә шундый матур коробкада әле ул. Менә карагыз сез бу туфлиның матурлыгы.

Менә кем уйлаган инде шундый туфлиләр алып киерләр дип кешеләрне, әйме Фаберлектан. Монда инде шөптә ябышкан хәзер. Алыйк инде. Шок катырлык инде. Траволтым шөп ябышкан иде. Бик матур. Мин моны үземә дип алмадым. Аны инде миңа заказ бирделәр. Э, бер кеше, бик э, шундый кеше, гел сәхнәләрдә йөри торган. Шуңа күрә ул кешегә бик барачак инде бу. Бик яхшы итеп шундый төргәннәр. Әле алдым үземә менә шушындый кофточка, мондый кофтам бар иде инде. Э, бу свитшот дип атала икенче төрле әйтсәк. Минем мондый бар иде инде, ә хәзер мин аның менә шушындый башка размерын алдым. Шундый ук булса да, Миңа бик ошады ул. Мин аны 3 ел кидем. Әле дә киям. Менә запаска тагын берне алып куйдым. Әйтсәләр әйтерләр, мин әйтәм, бер төрле кофтадан йөрисең, свитшоттан йөрисең дип. Ә менә алуча булдыра алмадым, чөнки ул миңа бик ошый. Һәм бигрәк тә распродажа, менә бу туфли дә распродажага эләкте минем, кофта да эләкте. Менә Фобелектә эшләүнең шундый плюслары бар. Фобелектә эшләгән кешеләргә аерым распродажалар бар, дуслар. кушымта махсус кушымтабыз бар безнең карый белгән кешегә эшләгән кешегә э, шундый менә скидкалар да бирелә распродажалар күренә инде һәм инде монда безнең чираттагы нәрсәләр тиз генә күрсәтеп китәм бу безнең инде духовка юа торган бу безгә бик ошый безнең гаиләбезгә рәхәтләнеп кулланабыз авылда да шәһәрдә дә дигәндәй э, табаларны юарга плитәне юарга күп нәрсәләргә бара һәм менә безнең новинка чыкты бу инде безнең э, савытлар юа торган гель анасың менә ванна юа торган безнең монда Ваннаны, унитазны юасың, бөтенесенә бара. Шулай ук менә бу чистящий крем дигән әйберебез бар. Бу инде кухняда бөтен гарнитурларны чистарта. Бик ошады ул миңа, өстәлне чистарта. Һәм менә бик күп, бик күп дезодорантлар монда. 300 штук икән монда 3 тәне. 3 төрле инде. Бу коллегаларым алды. Анан соң инде менә безнең тыш пастасын бик яратып э, кулланалар. Менә теш пастасы шундый. Менә шушындый әле крем. Э, бик э, яратып алалар. Бу инде осветляющий эффект белән. Э, битне менә угартып җибәрә торган. Бик күп кеше яратып калган. Бу безнең эксперт сериясе. Монда тагын шулай ук безнең бер новинка, экстра свежесть дигән, бу инде безнең ополаскиватель для полустерта. Шундый зур э, флаконда чыккан ул бу юлы, новиночка. Тагын нәрсәләр бар монда. Монда безнең э, бар тагын шулай ук теш пасталары менә Монсын инде хезмәттәшем һәрвакыт малаена ала. Монда безнең губка. Менә бу губка шул кадәрле ошый миңа. Ул менә ике яклы. Антибактериальный эффект белән. Һәм тагын менә шушындый ике төрле теш пасталар инде безнең. Корейский серия бик ошый миңа. Менә шундый хәм хәм хәм хәм тушпар. Менә шундый бәләкәй генә заказ, дуслар. Миңа бик ошады бу заказ. Хәзер мин аларны торатып бетерәм. Лапса. Рәхмәт минем белән булганыгыз өчен. Алга таба да шундый распаковкалар ясарбыз сезнең белән, дуслар.